Юркка те сана хытаман терӗҫ. Сывалса пыратӑн-и? Майпен сывалса пырап-ха. Алӑсем те тӳрлене пуҫларӗҫ, пӳрнесем выля пуҫларӗҫ. Тухтӑрсем лайӑх пулать тесе каларӗҫ-ха. Малалла ҫапӑҫма кайма юрӑхлӑ пулать терӗҫ.

Пинте сирӗн пӗрмӗш ҫул вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче окопчапа кайсен ҫӳллекенӗм халь ҫавӑнпа эпӗ мероприятие питӗ нумай пуҫтарнӑ, документӑн питӗ нумай пуҫтарнӑ. Халь ку ҫак кино тоже окоп чавса кайнисемпе вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче нушасемпе ҫыхӑннӑ. Ҫавӑнпа эпир Етӗрек районӗнче те кун пек мероприяти пулман,

кино ӳкермешкӗн халӑхсене пӗрле пуҫтармашкӑн пирӗн спонсорсем пулчӗҫ. Хамӑр ялсем кайран та список ҫинче курӑнать, камсем иккенне асӑнса тӑмастӑп халь. Вӑхӑчӗ нумай иртсе каять. Ҫав спонсорсен укҫинпе усӑ курсан те кӑштах кинора вылянӑ артистсене хавхалантарас тесе кӗнекесем парасшӑн.

халӑхӗпе пуҫтарӑнса ӗҫлеме илемлӗ, интереслӗ киносем тума май пулать пуль тесе шутлап ӗнтӗ. Мӗнлтен халӗ халӑх таврӑнса пырать. Пирӗн мана майсене итлесе калакансем те пур. Хутшӑннисем те ӳкӗнмеҫҫӗ пуль тесе шутлап ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та мӗн тата хавхаланса малашне ӗҫлемешкӗн пултӑр тесе кӗнекесем парасшӑн. Кунта

Антоня, ҫук, ҫук. Амӑшӗпе пӗрле ҫырнӑ. Унта Наташа та пулнӑ те. Э, Наташа качча тата Никита. Оля качча вырӑн пултӑр терӗ. Ольга, Олег Владимирович, комнате бабушкин. Гармонист говорит. Камна бараши. Ку, отец правошник деке, кирне осенче, чамба, кирне булмас пульдигамада.

Так, Валентина, Ипатин тата Егор. Мӗнсен? Егор вӑл мӗн илӗрлетнипе танланатчӗ. Спасибо. Валя парашӑн спасибо. Так, Валентина тата Кирилл.

Ку Марпосад районӗнчи кӑна туятнӑ. Уташти катар тесе кӗтсе ятӑм.

Улпӑ пултӑр тесе мӗнле ошибкӑсем кунта мӗнле кӗтсе янӑ фильмре мӗскер туса ҫитереймен мӗншӗн тесе сӗнек елчӗке презентаци турмӑр ялавите кун пек тытса малавар кун пек тытса малавет чӗнесем чӗни пачӗ тата вӗсемесем чӗнесем сирӗн эдер асӑрханисем тепӗр ҫинчен шанти тӑвас мар тесе вӗт ҫакна юлашки фильм мар тата тӑвас шутсем пур

Мӗнлешӗн те эпӗ чи маларах тав сӑмахӗ калаҫтӑм Калашов Владимир Петровича. Мӗншӗн тесен кун пекки пока пирӗн ялта пулман-ха. Пулман, потому что ку тӗлӗнмелли япала, тӗмет асӑнмалӑх ку вроде Ҫак недавно ирттернӗ эпизодсем уже пулган та, пӗрне хӗрсем уже университетра вӗренеҫҫӗ, шкула гимназра, шкул сачкисем уже уже шкула ҫӳреҫҫӗ унта. Действительно, вӗсем халь, например, хамӑр названияне тытаҫҫӗ, например, вӗсем вилни уже миҫе ҫул ҫитрен уже это сываткӑмӑш ҫул ҫинче, например, вӗсем вӗт вӗсене хурсан чун савӑнать, пӑлханнӑ та ятпар. Симорӑрах Одежда Ильич Таева пуҫсене все яла манмастӑп, кулара пулсан та килетӗр. Ҫак ӗҫе тумашкӑн чӑнах та питӗ питӗ питӗ питӗ нумай ӗҫлемелле, действительно нумай ӗҫлемелле. А Эверетька, например, да каламалла, тем те каламалла, капла, капла, ун пек

мультфильмсем, юмахсем, действительно пӑхса саманас килет, даже тепӗр чух тӑван, что вӑл пирӗн ял тетпӗр, хамӑр ялти саманас. И давай та ҫакӑн пек мероприятисене вӗсен мероприятисене хамӑр тумалла, активно хутшӑнмалла пулин те, например, спонсорсем те лайӑх хутшӑнсан,

Питӗ вырӑнлӑ тема. Вот пирӗн патшалӑх ҫав тема патӑ. Вот вӑрҫи пулнӑ ҫитмӗл пилӗк ҫулталлах тахҫанах матса каймалла. Йытакалар, вот кунта ӗҫлет. Значит, пирӗн вӑрҫӑ темипе воспитани слабый. Телевизор ялан калать. Вӑрҫанпа питӗ вырӑнлӑ кино йышӑнать. Мӗншӗн тата калатӑн? Пӗр-икӗ арҫын мана каларӗ, йывӑрлӑх вӑхӑтсем пулчӗҫ вӗт-ха, вуннӑмӗш, тӑхӑр вуннӑмӗш ҫулсем ним укҫине паллаҫнӑ. Калаҫ, Бренюкел вӑл, тепри хамӑръял. Вӑт тет, теҫҫӗ, луччӑ американецсем килччӗр те пире ҫӗнтерсе кайччӑр, луччӑ лайӑх пурӑнатпӑр теҫҫӗ. Халӗ калас, атя терӗм, килччӗр, вара ирттерӗм. Ял вӗҫне пулин ятпа пӗччен тухса ларӑп терӗм. Вӑт мӗнле ҫам пек шухӑш халь укҫа илни район ачасене ачаранах воспитать тумалла. Эпӗ эпир пӗчӗккӗ чухне Сӑрьелӗнче пурӑнтӑмӑр икӗ ҫул. Ҫавӑнпа пиллӗкрен пуҫласа саккӑрччен наверное ларса пурӑннӑ икӗ ҫул та пӗр кун пек чарнӑ. Сӑрьелӗнче ҫынсем пурӑнатчӗҫ. Пӑшӑ, начарччӗ, йывӑрччӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсем эпӗ вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫуралнӑ ҫын сразу. Йывӑрччӗ пурнӑҫӗ. Но мӗн те пулин ҫанта тутарсенчен пек тупать-и. Чунтан вара Чӑваш эрне тесе пуҫ лагерьте ларма ырланкассине пӗлетре, шӑлса тухса кайнӑ пек ял. Шӑлса тухса кайнӑ, честно калап сире. Халь эпир калӑпра тепе аннене атя калнӑ сӗртерни катпӑр, сӗртерни катпӑр. Мӗншӗн ҫав пек пулӗ? Вӗсен пулӑхасӗ те вӑйлӑ пулнӑ-ха ӗнтӗ. Вӑхӑтӗнче вӗсен отпусксем ҫӗнсе укҫасемпе тин ҫавӑн пек пулнӑ. Ну, шӑлса тухса кайнӑ. А хамӑрӑн хуняма калатчӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те вӑрҫӑ хыҫҫӑн Хӑйсене вӑл питӗ лайӑхлатчӗ. Ачи-пӑчисем ачи-пӑчисем вилнӗ. И вара вӗсем те выҫӑ ларатчӗҫ тет. Ҫынсем пурте выҫӑ пулнӑ. Выҫӑ ларатчӗҫ тет, ӳчӗсемпе кӳпӗнсе кайнӑ вӗҫ шыҫӑнса йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫурӑлса тӑратчӗҫ тет. И вара халь питӗ нумай ҫав пек пустунаксем пӗлеп, ӗнерсем пӗлеп, вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑл качча киле ӗҫкерсе малланать ҫамрӑксем. Ну, ҫиме ҫук. Вара калатчӗҫ те, ялан шыв ӗҫетпӗр, ҫӗнӗ ҫынсем те ялан шыв ӗҫетпӗр, ҫавӑн пек сивӗ шыв ӗҫеҫҫӗ. Ҫав япалана ачасем патне ҫитермелле, ҫамрӑксем патне. Вӑт ҫакӑншӑн питӗ пысӑк тата пуҫ, ҫак япалана пуҫтарнӑшӑн тата тепӗр япала пар. Халь паян хаҫатра вуласа пӑхрӑм. Вуларӑм, Сӑрьел виҫҫӗ аллӑ ҫул тултарнӑ. Пӑхӑр-ха эсир ҫав тутарсем мӗнле курӑнаҫҫӗ, тӗрӗс курӑнаҫҫӗ. Виҫҫӗраллӑ ҫул ял виҫҫӗраллӑ ҫул тултарнӑ ячӗпе виҫҫӗраллӑ йывӑҫ лартнӑ. Иккӗшне вилнине мӗнне усем пӗр-пӗрне ҫапла пӗр-пӗринпе чӑмӑртанса хирӗҫмесӗр темле служита пӗтерсен тоже колхозӗ те темле те пулчӗ. Хирӗҫмесӗр пӗр ҫӗре сурса пурӑнаҫҫӗ. Пирӗн те ҫав пек пурӑнма вӗренмелле.

Ҫав малтан почтальон ҫине ӳкӗнчӗ, халь манса кайнӑ ячӗсене иккӗмӗш килет. Ахаль ҫынсем теҫҫӗ. Артистсем мар, ахаль ҫынсем. Вӑл питӗ вӑйлӑ наоборот кӑларас тет, чуна патне пымалла. Ҫавӑншӑн мухтанӑ. Унтан вара вот эпӗ ҫак кинона мӗне ӳкме те унта сюрприз те ҫӳреп хама тӑвасӑп. Эп шутланӑччӗ.

Пӗри хатӗрленӗ артистсем мар. Пурте мӗнле чӗрене пырса тивекен сӑмахсене каланӑ. Владимир Петрович калатта, а это куштана содержание каланӑччӗ тет. Ҫук, чӗререн тухакан сӑмахсем. Ҫавӑнпа та халь

Усадсанни пур, пӗтӗм-мӗнӗсем пур, пурне те ӳкернӗ. Так что здесь спасибо, так что Тимана спасибо амӑшне. Молодая амӑшне. Молодая амӑшне ҫавна калатӑн. Я гуцем Игоря сидеть тоже пирӗн пек любительсемех, киносем Игоря сидеть. Вӗсем ҫав эмоципе страсти мардасти тесе калӑпӑр. ӳкерес пулмалла. Ҫавсен кӗнесене миллионшар просмотр пӑхассине. Пирӗн те калӑпӑр, ялта пурӑннӑ пуласан, хамӑр ялсем пек, мӑнтирсем те пулсан пек, киносем, кино хыҫҫӑн кино тума пултаратӑмӑрччӗ пулин те калӑпӑр. Хотя бы малтанлӑха Ералаш пекре, калӑпӑр унта. Ҫынсем вӑранса пыраҫҫӗ теҫҫӗ те вӗсем. Эп те вылям-ха тесе ӑна сисетӗп эпӗ. Ну, кунта

самани питӗ лайӑх, тиркешсе лармалла мар. Мӗн ҫиес килни ҫине пӗр мӗн тӑхӑнас килни тӑхӑнатпӑр. Малашне те ҫакӑн пек килӗштерсе мирлӗ пурнӑҫра пурӑнасчӗ. Сире малашне те ҫакӑн пек пысӑк э, пархатарлӑ ӗҫсем тума хӑвӑрӑн шухӑшланӑ ӗмӗтӗрсем пурнӑҫланса пыччӑр. Эпир хамӑр питӗ ҫакӑн пек ӳкерӗннӗшӗн начар калас килмест. Аванах пулнӑ та тӑчнах та. Малтан хӑрарӑмӑр пуль, тӑрӑшма та тӑрӑшкаларӑмӑр-ха ӗнтӗ, хӑратрӗ ӗнтӗ малтанлӑха чӑнах та. Володя каҫҫӑн та ҫамӗк-ҫамӗк тет, типкав, э тесе тӑрав ӗнтӗ.

Ӳкерӗшсем пулсан эпир те алӑк хатӗр. Кумӑлла, кумӑлла. Эпӗн кунта, хама мухтахир тесе пӗлсе кармастӑр, пӗлтек. Эсир мана критиковать тума ан парӑр, кӳренместӗп. Вӑл критиклени мана тата лайӑхрах ӗҫлеме май туса парать. Кунта тӗрӗс мар пулнӑ тесен ҫакна туса ҫитереймӗн тесен те

Э, Пилӗккӗш укҫа кӳрнӗччӗ те. Пӗри калать, тепри калать ӗнтӗ халь кунта. Ара, сан ушкӑна мавӑршайса кайман теш. Вӑл теш сухаллӑ та мар, уссах та мар теш ӗнтӗ. Салтака полный хаймалли ҫын теш. Эка палаш тена ҫапет тумала, ка сухал ҫапсамала ӗмӗнте пуль. Эка вӑл ялтарский кунна пулмала теп ӗнтӗ. Хӗрарӑмсем тӑш сыхламалла вӗт ха теп. Унта та вӑл хӗрарӑм низ выльӑх тӑвать.

Кунта ҫакӑн пек красивый кошт. Ялта тоже кому тиркепесем пур, вӗсене пӗтӗкен пуҫтармалла не пирӗн тоже фонд тумарла пулас. Ертеклет презентаци турумӑрта Яман Чӳрел библиотекарь пырса каларӗ, ентене кирлӗ пуласӑн тет.

Кам айккинче жүрет, ҫавсем калаҫ. Калаччӑр, темле калаччӑр. Нет. Ҫак, ну, паянхи кун, например, кун пек, вӑл ӳкерни вӑл пысӑк хайра. Оны сирек пӗрле калаҫмар-и? Эпир ҫавӑн Ахаль калаҫать бірақ. Клуб пирки, кӗпесем пирки, мӗн пирки, действительно пирӗн мӗн пуррине упрамалла. Да, действительно, ку киве управление булнӑ.